On bäşinji bap. Mesihiler geljekde boljak zatlar barada nämä ynanýarlar? Meniň bu uzyn hatymyň başynda nygtaýşym ýaly, mesihiler bu dünýä üçin maksady bolan we şol maksady anyk amala aşyrjak gudraty güýçli Hudaýa ynanýarlar. Haçanda adamzat Hudaýa garşy baş galdyranda we günä edende, Hudaý dünýäni halas etmek üçin Öz Ogluny iberdi. Oňa iman edenler halas bolýarlar, ony ret edenler bolsa höküm edilýärler. Ahyrynda Hudaý ähli duşmanlaryny ýeňer we Özüniň ebedilik Patyşalygyny berkarar eder. Ol ýerde hiç hili erbetlik bolmaz. Mukaddes Kitapda geljekki wakalara degişli köp pygamberlikler bar. Emma Hudaý biziň üçin hemme zady ap-aýdyň etmegi makul görmändir. Şonuň üçin mesihiler köplenç bu öňden aýtmaly welilikleri dürli ýollar boýunça düşündirýärler. Men bu ýerde köp mesihileriň geljekki wakalar bilen ylalaşýan zatlary barada ýatladyp geçmekçi. Isa Mesihiň dolanyp gelmegi. Mesih ýokary göterilmezden öň, ol öz şägirtlerine olaryň ýanyna dolanyp geljekdigini gaýtalap-gaýtalap aýtdy. Mesihiler hem onuň dolanyp gelmegine henizem garaşýarlar. Onuň birinji gezek ýere gelmegi adamlaryň halas bolmagy üçindi. Emma onuň ikinji gezek gelmegi jezalandyrmak üçindir. Ýagny Hudaýyň Patyşalygynyň soňky berkarar edilmegidir. Bir gezek resullar Isadan haçan dolanyp geljekdigi barada soranlarynda, ol özüniň dolanyp gelmeli wagtynyň diňe Hudaýa mälimdigini aýtdy. Şeýle hem ol olaryň hemişe taýýar bolmalydyklaryny tabşyrdy, sebäbi ol adamlaryň garaşmadyk wagty duýdansyz gelmelidi. Isa olara öz perişdeleri bilen şöhrat içinde geljekdigini aýtdy. Onuň peýda bolmagy edil asmanda ýyldyrym çakan ýaly hemmelere görünmelidi. Ol öz şägirtlerine, adamlary aldawa salmak üçin, galp mesihileriň geljekdigini duýurdy. Biz geçen bir müň dokuz ýüz ýylyň dowamynda şolar ýaly köp ýalançylaryň gelendigini bilýäris. Emma akylly mesihiler olar tarapyndan özlerini aldawa saldyrtmadylar. Çünki Mesih muny aýdyň etdi, ýagny haçanam bolsa bir wagt, Mesih geldi, Ol bu ýerde, o ýerde diýseler, ol adam galp mesihdir. Haçanda gökden hakyky Mesih gelende, dünýädäki hemmeler ony birbada tanarlar. Bu täzeligi başga Birine aýtmak gerek bolmaz. Haçanda Isa asmana göterilende, Oňa seredip duran şägirtlerine perişdeler şeýle diýdiler. Isanyň göge göterilenini gözüňiz bilen gördüňiz ahyry. Ol göge nähili göterilen bolsa, hut şonuň ýaly hem gaýdyp geler. Resullaryň işleri birinji bap on birinji aýat. Şonuň üçin Isa ejeden doglan bäbek ýaly bolup gelmez. Ýene-de, ynsan keşbinde ýerde ýaşap, birinji gezekde ölşi ýaly ölmez. Çünki Mukaddes Kitap Mesihiň biziň günälerimiz üçin öň bir gezek ölendigini, indi bolsa Onuň hiç haçan ölmejekdigini, sebäbi ölümiň indi Oňa öz hökümini ýöredip bilmeýändigini aýdýar. Mundan göge göterileli bäri Mesihiň heniz dolanyp gelmändiginiň subutnamasyny görmek bolýar. Ýagny ondan bäri Isa ýaly hiç kim ölmedi we jaýlanmady. Haçanda Isa Mesih ölümden direlende, onuň fiziki bedeni ruhy bedene öwrüldi. Bu ölümiň alamaty däldir. Ol edil asmandaky perişdeler ýaly peýda bolup hem ýitip bilýärdi. Bu ruhy bedeni edinmek arkaly, ol bu gün göklerde, edil bu bedende, onuň dolanyp geljekdigine we ýene-de adamlara görünjekdigine biz ynanýarys. Mesihiň dolanyp geljek senesini we ýerini öňden çaklamak bilen mesihiler hemişe ýalňyşlyk goýberdiler. Biz şuňa meňzeş ýalňyşlyk etmegi aradan aýyrsak, gowy bolar. Biziň hemmämiz taýýar bolup ýaşap, Rebbimize gulluk etmeli. Ýagny Ol haçan dolanyp gelse-de, biz Ony garşy almaga taýýar bolmaly. Haçanda Mesih dolanyp gelende, Ol näme eder? Bu soragyň jogaby Mukaddes Kitapda bütinleý aýdyň däl. Käbir mesihiler Mesihiň bu dünýädäki ähli erbetligi ýatyrjakdygyna ynanýarlar. Ol ýerde Hudaýyň Patyşalygyny dikelder we patyşa bolup höküm sürer. Hemmeler oňa tabyn bolarlar. Şonda ajaýyp parahatçylyk we adalat eýýamy başlanar. Ýerdäki durmuş şonda edil Hudaýyň isleýşi ýaly bolar, edil adam Hudaýyň garşysyna baş galdyrmadyk döwründäki ýaly bolar. Başga mesihiler Mesihiň hökümdarlygy bu zeminde wagtlaýyn Patyşa hökmünde ynsan bolar, emma Hudaýyň baky Patyşalygynda Ruhy Hökümdar hökmünde bolar diýip pikir edýärler. Haçanda ol gelende, onuň etjek işiniň islendik adamyň arzuw edeninden has ajaýyp boljakdygyna hiç hili şübhe ýokdur. Biziň üçin bu ähli syrlary bilmek zerur däldir, emma biziň hemmämiziň Onuň gelmegine taýýar bolmalydygymyz möhümdir. Umumy direliş. Bir gezek Isa şeýle diýdi, Muňa geň galmaň. Sebäbi mazardakylaryň hemmesiniň Onuň sesini eşitjek wagty geler. Ýagşylyk edenler ýaşamak üçin, ýamanlyk edenler bolsa höküm edilmek üçin diriler. Ýohanna, bäşinji bap, ýigrimi sekiz, ýigrimi dokuzynjy aýatlar. Bu beýanda, Isa Mesih ähli merhumlary, Edil, Palestinada ýaşan wagty käbir ölüleri direltişi ýaly, hemmeleri direltjekdigini yglan edýär. Haçanda merhum direlende, onuň bedeni nähili görnüşde bolar? Merhumlar nädip direler? Olar gaýdyp gelenlerinde bedenleri nähili bolarka? Resul Pawlus, Ekilen tohumyň ölüp, ösümlik bolup, ýerden gögerişi ýaly, direlişde mesihileriň fiziki bedenleriniň özgerjekdigini aýtdy. Isa geljekki durmuş barada sorag berenlere, ynsanlar ölümden direlende, olaryň ne öýlenjekdiklerini, ne-de durmuşa çykjakdyklaryny, mesihileriň edil göklerdäki perişdeler ýaly boljakdyklaryny aýtdy. Soňky jeza, Mesih diňe bir merhumlary ölümden direltmän, eýsem ähli adamlara kazylyk eder. Ol ähli milletleriň Onuň huzuryna ýygnanjakdyklaryny, çopanyň goýunlary geçilerden saýlaýşy ýaly, Ol hem olary biri-birinden seljerip saýlajakdygyny aýtdy. Ol Özüniň söýgüsini görkezen kesel we mätäç adamlaryna şeýle diýer. Eý, atamyň ýalkanlary, geliň-de, dünýä ýaradylandan bäri siziň üçin taýýarlanan patyşalygy miras alyň! Söýgüsine mynasyp bolmadyklara ol şeýle diýer, Eý, lanatlylar, Meniň ýanymdan aýrylyň! Iblis bilen onuň perişdelerine taýýarlanan ebedi oda ýanyň! Olar ebedi jeza, dogry adamlar bolsa baky ýaşaýşa gowşarlar. Hawa, Hudaý ähli adamlary Öz Ogly Isa Mesih arkaly höküm eder. Biziň hemmämiz, jynsymyza ýa-da dinimize garamazdan, parhy ýok, ýerde ýaşan wagtymyz, eden işlerimize laýyk paýymyzy almak üçin, hemmämiz Isa Mesihiň höküm kürsüsiniň öňünde durmaly bolarys. Kazy adyldyr. Ol adyllyk we rehimdarlyk bilen kazylyk eder. Bu elhenç kyýamat gününden gorkmak gerek däl. Diýýän adamlar, heý, barmyka? Hawa, bar. Halasgär Mesihe hakykatdan iman edenlere Mesihiň jezasyndan gorkmak gerek däl. Çünki Ol şeýle diýdi, Hakykatdan hem, Meniň sözlerimi diňläp, Meni iberene iman eden adam baky ýaşaýşa eýe bolýandyr, ol höküm edilmez, ol ölümden ýaşaýşa geçendir. Ýohanna, bäşinji bap, ýigrimi dördünji aýat. Hawa, Mesihe bil baglan mesihiler günäsizdirler, olar Hudaý tarapyndan kabul edilerler. Sebäbi olar Mesihiň özlerine derek ölendigine ynandylar. Kyýamatda Mesihdäki imanlylar özleriniň wepalydyklaryna laýyklykda sylaglanarlar. Eýsem, Hudaýyň Ogluna iman etmekden ýüz öwrenleriň ykbaly nähili bolar? Olar Isanyň aýdyşy ýaly, höküm edilerler we jeza duçar bolarlar. Oňa iman eden höküm edilmez. Emma iman etmedik eýýäm höküm edilendir. Sebäbi ol Hudaýyň ýeke-täk Ogluna iman etmedi. Höküm ine şeýle subutnama esaslanýar. Dünýä nur geldi. Emma adamlar garaňkylygy nurdan has gowy gördüler. Sebäbi olaryň işleri ýamanlykdy. Ýohanna, üçünji bölüm, on sekiz, on dokuzynjy aýatlar. Hudaýyň Ogluny ret edenler Hudaýyň Özüni-de ret edendirler. Mundan agyr jeza ýokdur. Şonuň üçin hem, gadyrdan dostum, sen näme üçin biz mesihileriň hemme ýerde ähli adamlaryň Mesihi tanamaklaryny we Oňa iman etmeklerini gazanmaga jan edýändigimize aň ýetirensiň? Sebäbi olar Ony inkär etseler, Hudaý hem olary inkär eder. Jennet we döwzah. Eýýäm aýdylanlardan çen tutsaň, sen geljek durmuş barada Mesihi ynanjyna has köp düşünip bilersiň. Mesih tarapyndan kabul edilenler söýgüde we şatlykda Onuň bilen ebedi ýaşamak üçin Hudaýyň huzuryna barýarlar. Isa şeýle diýdi, Atamyň öýünde ýaşamaga ýer köpdür. Gidip, siziň üçin ýer taýynlanymdan soňra, ýene gelip, sizi öz ýanyma alyp giderin. Meniň bolýan ýerimde siz hem bolarsyňyz. Ýohanna on dördünji bap, ikinji, üçünji aýatlar. Mukaddes Kitabyň iň soňunda resul Ýohanna Hudaýyň huzuryndaky şöhratly durmuşy şeýle suratlandyrýar, Onsoň men bir täze gök bilen bir täze ýer gördüm. Men tagtdan batly bir sesiň şeýle diýenini eşitdim, Hudaýyň mesgeni indi ynsanlaryň arasyndadyr, Ol indi ynsanlaryň arasynda mesgen tutar. Olar Onuň halky bolarlar, Ol hem olar bilen bile bolup, olaryň Hudaýy bolar. Ol Öz halkynyň gözleriniň her bir gözýaşyny süpürer. Indi ne ölüm, ne-de ýas, ne agy, ne-de agyry bolar. Ýeňen, ine, bularyň baryny miras alar. Men onuň Hudaýy bolaryn, ol hem Meniň perzendim bolar. Aýanlyk, ýigrimi birinji bap, birinji, ýedinji aýatlar. Hudaýyň çagalary üçin ine, bu gök taýýarlandy. Ol Mukaddes Kitabyň aýdyşy ýaly, biziň göz öňüne getirip bilşimizden-de has şöhratly bolar. Hudaýy söýýänler üçin Onuň taýynlan zatlaryny ne göz görüpdi, ne-de gulak eşidipdi, ne-de ynsan akyly çaklapdy. Birinji Korintoslylar ikinji bap dokuzynjy aýat. Eýsem, Hudaýyň bitabyn çagalarynyň paýy näme bolar? Hudaý şeýle diýýär. Emma gorkagyň, imansyzyň, kezzabyň, ganhoruň, zynahoruň, jadygöýüň, butparazyň we hemme ýalançylaryň ählisiniň paýyna ýanýan kükürtli ot köli düşer. Ikinji ölüm ine budur. Aýanlyk kitaby ýigrimi birinji bap, sekizinji aýat. Döwzah Hudaýyň nurundan we söýgüsinden doly aýra salýar. onuň nähili elhençdigini suratlandyrmaga laýyk gelýän hiç hili çeper söz ýok. Wah, hemme adamlar baky jeza derek baky ýaşaýşy saýlasalar nähili gowy bolardy. Mesihileriň ölümi. Mesihe iman edenler ölümden gorkýarlarmy? Ýok, gorkmaýarlar. Çünki Mesih olar ölenlerinde Özi bilen boljakdyklaryna wada berdi. Resul Pawlus Rimde ölüm jezasy bilen ýüzbe-ýüz bolanda şeýle ýazdy, Men dünýäden ötüp, Mesihiň ýanynda bolmak isleýärin. Bu juda ýagşydyr. Filipliler, birinji bap, ýigrimi üçünji aýat. Käwagt adamlar mesihileriň öz söýgüli adamlarynyň jaýlama jynazasynda şatlykly aýdym aýdýandyklaryna haýran galýarlar. Munuň sebäbi biz olaryň hakykatdan hemişelik ölmändiklerini bilýäris. Olar Mesih bilen bolmaga gitdiler. Munuň üçin biz şatlanýarys. Olary özümiziň fiziki ýitirenimiz üçin bolsa, gözýaş dökýäris.